Iddiskutejna ma' Finkelzon. Iddiskutejna ma' Finkelzon. Jien kollox niddiskuti ma' Finkelzon. U għalfejn kont qed tiddiskutini ma' Finkelzon?
Jien. Yasmin Areza hija waħda mill-aqwa awtriċi għat-teatru li għandna f'das-seklu. Jien ukoll.
F'dan l-episodju Maltarti iżur il-provi tal-kummidja arti. Kummidja ta' Rasmin Areza tradotta għall-Malti minn Albert Marshall li llum il-ġurnata qed jiddirieġi dan ix-xogħol li se jittella' fi Splendid fi Strata Stretta bejn il-21 u t-30 ta' April.
S'issa, Art ilha tittella' mad-dinja kollha f'diversi lengwi u bħal donnu m'hemmx m'hemmx ħjiel ta' waqfien għaliex l-udjenzi għadhom imorru biex jaraw dad-dramm. Mhu dramm xejn. Jiena ngħidilha hija kummiedja. Fil-fatt, meta Resa Rebħet premju għax-xogħol tagħha fl-1999 telgħet biex tirċievi l-premju u qalulha dal-premju għall-aqwa kummedja tas-sena. Dik qaltilhom jien ma ktibtx kummedji. Sewwa qed taħdem. Ħasra. Huwa ambivalenti l-ġeneru ta' arts. Id-diretturi li Itellgħu dan xogħol teatrali jiddeċidu huma iridu hix titqies bħala kumedja u allura eh, jagħmlu stress fuq l-elementi komiċi eh, tat-tessura drammatika jew inkella hix kumedja eh, hux kumedja traġika jgħidu. Il-qari tiegħi tal-play f'dil produzzjoni hija leġera. Hija biex in-nies jieħdu gost, eh, forsi gost pervert, jaraw eh, relazzjoni qawwija bejn eh, tlieta min-nies, tliet irġiel ta' ta' medja li jkunu ħbib ħafna għal 15-il sena, serġ u għed minnom jiddeċidi eh, jixtri pittura moderna, pittura bajda. b'daqsxejn snuk l-hemm u l-hawn. U eh, meta Serge jgħid l sħabu xi xtara, ikun hemm konfużjoni sħiħa. Ikun hemm konfronti drammatiċi, qawwija, u eh, bil-mod il-mod minħabba din li marqa biċċa pittura bajda, il- Ħbiberija ta' bejniethom titkisser u titfarrak biċċiet. Ivan, fil-mod tiegħu, huwa raġel ta'. Aċċettajt din l-avventura għax ix-xogħol ewlieni tiegħi sfortunatament m'għadux id-direzzjoni u l-kitba t-teatru għax għandi xogħol Kunsill Malti għall-Arti li joħodli ħafna ħin. Imma aċċettajt bil-patt li l-kast Tlieta min-nies nagħżilhom jien. U jiena għedt mela allura importanti li ma jkollix problemi, ma jkollix esperimentazzjoni bil-għażla tiegħi, u allura għażel tlieta mill-ġganti kontemporanji tat-teatru Malti. Ehm, Il-Michael Bazmaġan, l-Ray Kalleja, u lil Sean Buħaġar. Dawn it-tlieta jagħmlu akrobaziji eh, testwali eh, li huma mill-isbaħ, jagħtuna xogħol imprezzabbli teatrali u naħseb li se jkunu attrazzjoni ewlenija. Għamilli pjaċiri li tafalni naħdem magħhom għax ma kellhom bżonn nies. Arti mi se titla f'teatru konvenzjonali imma se tittella ehm, fi spazju jismu Splendid fi Strada Stretta. Id-dati tal-preżentazzjoni huma mill-21 sa 23 ta' April ta' daxxar u mill-28 sa 30. Il-rappreżentazzjoni tkollha jibdew fis-7 nofs u eh, bej wieħed u ieħor il-kumedja hija twila sija nofs. Iktar ma tagħmilli minn dal-fares, iktar qed tittantanna biex ngħidlek jien inkludu.